Temaşevan û bînerên Ajansa xwe da dem baş. Dîsa em ê behsa herêmeka xwe ya Rojavayê Kurdistanê bikin û girêdana wê netewame ya Kurdî ve ji dema dîrokê ve. Ew e herêma Tilkoçer. Herêma Tilkoçer weka belkî dibê ku gelek ji we bihîst bê, dikeve Rojavayê Kurdistanê de. Niha bûa bajarek, sînorê newêna Rûhilatî wê sînorê Başûrê Kurdistanê û sînorê Iraqê ye û dikeve cem sînor de jî û bi taybet bajarê Tawusê yan bajarê Rebî'a jê re dibêjin û bajarê Welîd yan gundê Welîd. Wekî Tirkê bakurê wêne digihê heta sînorê deşta Hesina ya ku digihê cem çiyayê Beroj jê dibêjin Qereçoq û çemê Sefên. Aliyê Rojava ve Digê heta sînorê herêma Girkêlekê û Zîvirê herêma Çelaxa û aliyê başûr va em zanin ku Çiyayê Şingalê herêma birayma yên Êzîdiya ya. Bajarê Tilkoçe niha bajareka nêzîkî heftê hezar kes tê de heye û wekî Tirkiyê çar sed kîlometr çar goşe ya. Me got girêdayê nayê bine tewa Kurdî be şixwa beriya ku birayê me ya Ereb werin lê kincî bibin, lê bi cih bibin. Em zanin ku devereka Kurdê me bû, taybet Kurdê me yê koçera Kurdê mîran. Şixwa navê wêna yê yekemîn jê bibêjin girê Eliyê Qasima yan Elî Qasima. Girê Elî Qasima û Elî Qasima jî kesekî navdar bû di nav birayme Êla Koçer de û li wê dê çû ser levaniya xwedayê xwe nîzîka hezar û neh sedê zayînê û niha jî gora wî na li ser girê Koçer e, ser til Koçer e. Heta îro gora wî na li wê derê ya. Cê re jî dibêjin carna digotin girê Koçer e. Reyna girê Elî Qasima yê min girê girê koçer a ji ber ku birayê me yê koçer taybet koçerê me yê mîra pazê xwe ji zozana danî û û beriyek bû bêje û bejiyek bû ji wa keriya re ji birayê me yê koçer re pazê xwe lê diçêrandin û beriya ku birayê me yê ereb şamar ewî tirkî werin ev jî bi sedê sala beriya niha ya. Birayê me Erebixtê got herêm bîstin, ji la bêjin gir gotin til tilkocer. Gotin tilkocer û ew navê tilkocer pê ve ma. Wekî Tirkiyê navekî dî jî jê re heye, carna jê re gotin mihetê. Carna jê re gotin mihetê. Çima mihetê? Ji ber ku em zanin heta îro riya tirênê tê re derbas dibî. Hezar û neh sed û hejdeh dema ku Almanya li vê herêmê bû di hebûna dewleta Osmanî de têkiliyeyê aborî, siyasî bi dewleta Osmanî re hebûn. Hingî Almanya xwest ku rêkeka trênê ji Berlînê bênê di Tirkiya re û Helebê û di herêma me ya Cizîrê re û di Tilkoç re derbasî Mûsil bike. Heta niha ew rê hê heye. Ew rê heye hê Tirkoc re derbas be lê mixabin ew rê sekiniya. Lewra vêca karmendên karmendên wê trênê yê wên wastegihê yê wên wan mehatê li wir bi cih dibûn malê xwe anîn û em karin bêjin xanî jî ava kirin û levcivehan û bû bingeha kir ji bingeha bajar re bi demê re milet jî xwe lê bi cih kir.

Ê êgo ûgo dixwazin demografiyê biguharin bi serê milata da û li têne serê milatê Kurd jî navê Tirkoca navê gundê Alî Qasima kirina bajarê Yarûbiyê û ev jî kengiya neha min dema rejîma Baas tenê de ya û neha min dema rejîma Yekîtiya Neqeba Sûrî û Misrê û di vê gotinê de Yekîtiya Bi serokatiya Cemal Abdulnasir di beriya wa bi hezar û neh sed û pêncî û hefta navê tilkoç li xwestin biguharin navê kirine erobiyê lê rastî onda nabe heta nav milet jê re bînin gundê bajarê tilkoçar. Hêjano ji ber ku vîdyoa me babetên me dirêj nebe li benda me û xelekeke dowemî min ser herêma me ya tilkoçer hûn bimîne di xêr û xweşiyê de.